популяр җырчы Раил Бикбаевны очраттым. Раил, менә мондарак кил әле, менә мондарак яктыгарак, мондарак. Раил Бикбаев, менә монда бик әйбәт күренәсең. Син э, миңа бүген очрадың, корбан чалу артыннан йөрисең әллә, дустым, дип уйладым мин сине. Иртәгә бит корбан гаете. Корбан чалып, ул аның артыннан йөрүем түгел, намаздан кайтып киләм, намазга барган идем мәчеткә. Ә намазга кайсы мәчеткә йөрисең? Кайсысына вакыт була инде? Менә хәзер кайсысына барган идең? Чишмәледәге Дин ислам мәчетенә. Ә, Чишмәлегә барган идең, шулай бит? Ие, ие. Кайчаннан бирле намазга бастың инде син? 5 ел. 5 ел? 5-6 ел. Намазга басырга нәрсә этәрде? Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә. Карчыгың исән саумы соң? Исән сау. Карчыгың исән сау. Ага. Ул каршы түгелме? Юк. Юкмы? Ә Корбан гаетен ничек каршылыйсың? Э, Корбан чалганың бармы? Бу араларда гына юк әле. Юкмы? Әйе. Аллаһ Тәгаләдән вакыт җиткәч, Ә болай чалганың юкмы бер дә? чалырбыз Алла бирсә. Әйе. Кара әле, менә син җырчы бит инде. Әйе. Э, Сәхнәләрдә күренмисең. Кайбер артистлар менә гомер буе җырлыйлар. Кайбер артистлар менә синең кебек әйтик, э, югалып та калалар. Нәрсәдән бу, Раил Бикбаев? Дөресен әйт әле безгә, ә, чын дөресен. Безне менә монда агачлар гына тыңлап тора. Халык юк әлегә дип әйтүем. Мин җырладым. Татарстанның атказанган артистлары да булдым. Әйе. Аннары соң әниемне җирләгәч, мин укырга кердем бит, укып беттем. Укып, укып чыктым. Кая кердең укырга? Шуңа күрә әзрәк эшемне дә туктатып торырга туры килде. Әзрәк-әзрәк кенә эшләдем. Кая кердең укырга? Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамладым быел. Ә, син бөтенләй дингә бирелдеңме инде? Имам-хатыйп булдым, ие. Имам-хатыйп кайда эшлисең, имам-хатыйп булып? Әле эшләмибез, анда 42 кеше укып бетердек. Әйе. Киләчәктә, бәлки, Аллаһ Тәгаләдән насыйп булса, эшләп тә куербыз. Ә, ни, анда Мөхәммәдияне бетергәч, хәзер җибәрәләрме инде? Теләгән кешеләрне җибәргәләделәр, киттек. Авылларга. Районнарга, зәйләргә чакырганнар иде. Ә сине кая җибәргә, үзеңнең кая кайтырга теләк бар менә? Теләгең бармы бер авылга кайтып, авылны күтәрергә? Синең бит тавыш бар, азан әйтә беләсең, шулай бит? Әлхәмдүриллә. Әйе, азанны матур итеп әйтәсеңме, татарча? Әлхәмдүриллә, әйе. Ага. Белемне бирделәр, гыйлем алдык, Аллага шөкер. Укытучылар бик яхшы, бик гыйлемле, бик. Әйе. Тәкъвәле. Әхлакле, югары әхлаклы укытучылар укыталар анда. Син кайсы районнан үзең? Арча. Кайсы авылдан? Сечидән, Сечи өлкәсеннән мин. Сечи. Шул авылга кайтырга ният юкмы соң? Әллә карт бабайлар кертмиләрме? Раил Бикбаев безнең сәдака акчасына ырынма әле син малай дип. Кем белгән менә, Аллаһ Тәгаләдән насыйп булса, әллә эшләп тә куерсың анда. Менә анда кереп укырга, укый алырмын, укырмын дип тә генә алай ниятләп йөрмәгән идем. Менә шулай насыйп булган, аны бернишләп тә булмый бит. Бүгенге көнне нәрсә белән акча эшлисең соң? Акча заманасы бит. Капитал, менә капитализмны яз, капитал дигән китап язганмы әле Маркс абый? Маркс бабай? Мин бит элек электән акчага алай мөкибән булмадым. Юк, акчага син мөкибән түгел, тормышны алып барырга кирәк. Карчык бар. Ну, ипи кирәк. Әкренләп бара инде ул бер җайга салынгач. Юк, каян керә соң ул акча? Пенсияме? Пенсия. Менә Аллы Пугачевның да Көлмәгез. пенсиясе, Аллы Пугачевның әле кичә укыдым. 10 мең икән менә Инде хәзер. Артистларның шуннан да артык. 10 мең. Ул аны нигә бирә икән? Бер инвалид хатынга 10 мең. Аллы Пугачев бит инде бөтен СССРны дер селкеткән. Әйе. Пугачева 10 мең ала. Бу бит инде көлке. Ә менә син күпме аласың? Син пенсионерме әле, юкмы? Юк, мин пенсионер түгел әле, алхамдулилла. Куркытмас инде диген, ә бит. Пенсиягә чыккач әйтермен аннары. Әйе, ә болай нинди акчага яшисез? Әйт инде, миңа гына, шыпырт кына, менә колагымны куеп торам. Каз үрдәк үстерәсеңме? Юк, әйтмим әле, менә каз үрдәк үстерергә мин монда Казанлык шәһәрендә яшим бит. Юк, Сежи, Сежи. Юк, анда безнең туганнарыбыз гына бар. Сежи, Сежи өлкәсендә, Сежи түгел әле, Фачинок Паник дигән авылдан мин. Алайса бер дога укып кит әле, матур иттереп, кыска гына дога.